Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu silt oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġużè Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello.
Insellmilkom u nilqagħkom għat-tnax il-episodju. F'episodju ħdax, Ċensu Barbara u s-Sinjura Bettina kienu bi mħatra bejniethom min jasal l-ewwel Pariġi u jgħarraf lil Napuljun illi twemmin f'dak li kien qiegħed ixerred fl-Ewropa, issa daħal sewwa Malta u l-biċċa l-kbira kienu qegħdin jistennew il-miġja tiegħu fil-gżira biex iwarrab il-kavallieri u l-ħakma taqa' f'idejh. Is-Sinjura Bettina seħħilha tirkeb diliġenza għal Pariġi filwaqt li Ċensu Barbara, flimkien ma' xi erba' rekkieba, erħewlha fuq id-dar taż-żiemel għax dehrilhom li hekk jaslu aktar malajr. Iżda fit-triq, Ċensu Barbara u sħabu ltaqgħu ma' diliġenza oħra, li kienet imdawra b'sitt ħalilin b'wiċċhom mgħammad biċċa ċarruta sewda u jxejru u jisparaw il-pistoli. Barbara malli ntebaħ li kienu ħalilin, ma tahx id-demm jibqa' sejjer fi triqtu, għalhekk daħal b'ruħu b'ġismu biex jagħti l-għajnuna. u seħħlu. Ix-xorti riedet li fid-diliġenza kien hemm oħt Napuljun, Maria Karolina, mara mżejna bi ġmiel liema bħalu hekk illi Barbara ssaħħar fuq ġmielha. Malli ntebaħ min kienet Barbara, sab ix-xoqqa f'moxta u ma telaqhiex minn taħt għajnejh id-diliġenza sa ma ra tasal fil-palazz f'Milan. Maria Karolina lil Barbara ngħaqqadu mal-ġeneral kbir Franċiż Joaquin Murat. Wara li saru jafu l-għan tal-miċja tiegħu f'Milan, dawn offrewlu illi jmur magħhom Pariġi fejn huma stess kienu lesti li jlaqqgħuh wiċċ imb'wiċċ ma' Napuljun. Is-Sinjura Bettina, li kienet magħrufa sew f'Pariġi, meta waslet ma kinitx f'qagħda li tidher quddiem Napuljun għax bil-vjaġġ fuq id-diliġenza waslet għajjiena, midbula u mkissra. Iżda malajr sabet min jieħu ħsieb id-dehra tagħha. Napuljun dak iż-żmien kien moħħu li jinvadi l-Ingilterra, imma l-ġid li seta' jikseb mill-Eġittu għamih. Mhux biss, imma deherlu li mill-Eġittu seta' jaqbeż fuq l-Indja l-art tad-deheb u tal-avorju, u bil-ġid li jikseb minn hemm ħadd ma jkun jista' għalih. Imma biex isaħħlu dan kollu, Malta kienet taħtieġha kbira u għalhekk Napuljun dawwar ħarstu fuq din il-gżira. Malli dawk tad-Direttorju semgħu li s-Sinjura Bettina kienet waslet bl-aħbarijiet ta' Malta, laqgħuha bil-ferħ qisha kienet il-ħabbar tar-rebħa. U saħansitra Ġużeppina Beharni, il-maħbuba ta' Napuljun, stednitha għall-festa kbira li kienet qiegħda tħejji fil-Palazz ta' Tuileries. Il-festi fit-Tuileries kienu xhieda tal-ħajja mħeġġa li kien nistenna kull jun wara l-ħerba tar-Revoluzzjoni u xhieda tal-għana ġid u foħrija li dak il-ġeneral kbir kien seddaq bihom lil Franza. Dawk il-festi kienu jlaqqgħu flimkien nies mogħnija b'ferħ jew għaqal, ħila jew kburija, setgħa jew sbuħija. kollha, irġiel u nisa, kienu jinġabru b'turija ta' ferħ, tlellix u tgawdija. L-ilwien ta' l-ilbiesi tad-dami u tad-damiġelli, id-dekolletè tagħhom, it-tiżjin ta' xagħarhom, id-dehbijiet, djamanti u tjari jleqqu u jgħammxu l-għajnejn, imsaħħbin ma' l-uniformijiet, il-galluni, id-dekorazzjonijiet u l-medalji, ix-xwabel u l-ixpruni, kienu jżejnu s-swali. Twal u mirja, fided u fjuri, twabet u blieles, linef u gandlieri, kollha flimkien kienu jagħmlu dehra li tgħaxxaq, li ssaħħar, li thenni, li tferraħ lil dawk il-mistednin ixxurtjati. F'nofs dik id-dehra tal-għaġeb, isa' xemx li ssaħħan l-imħuħ u tħeġġeġ il-qlub, Kienet is-Saltan Ġużeppina, dik il-mara ta' ġmiel li m'hawnx bħalu u ta' ħlewwa bla qies. Minn maġenbha ma kienx jiċċaqlaq Napuljun, qisu satellit tagħha mimli ħrara u mħabba Le, festi bħal dawk ma kinux igerrxu lis-Sinjura Bettina, dik l-aristokratika Maltija li minn tfulitha kienet imdorrija timraħ u tisserdaq fost il-kbarat, ballijiet, pranzi u laqgħat ta' festi. Hi marret għall-festa fit-Tuileries imwassla minn Déodat Tancrède de Gratté de Dolomieu, kavallier imnażża li kien ħalla l-Ordni ta' Malta biex mar intefa' b'ruħu u b'ġismu mal-Gvern ta' Franza. Is-sinjura Maltija daħlet fis-swali, fuq ruħha, merfugħa u sabiħa, u d-dehra tagħha qajmet daqsxejn ta' ċaqliqa fost il-mistednin. Bosta rġiel kiluha bil-ħars u ħafna nisa bdew jitkellmu ras ma' ras. Din kienet xieda li n-nobbli Maltija kellha ħajr u ġmiel biżżejjed biex tingħażel fost l-aqwa nies. Imqar kienu l-ogħla persunaġġi u l-isbaħ dami tal-aħjar belt tad-dinja. Kellha libsa imfassla mill-aqwa modista Pariġina. Kellha xagħarha mitfur mill-aħjar koffier tal-belt. Kellha fuq rasha tjara Qisha kuruna ta' reġina, u sidirha, sidirha kien mżejjen b'tagħmira deheb u ħaġar prezzjuż, jiswew fidwa ta' sultan. Imma mhux dawk ix-xejxi kienu jaqilgħuha minn nisa oħra u jiġbdu l-għajnejn fuqha? Kienet is-sura ta' personitha, il-ġmiel ta' wiċċha, id-dija ta' għajnejha li kienu jżejnuha bi ġmiel, Ħilli jsaħħar, iċ-ċittadin Deodat Dolomieu u s-Sinjura Bettina għaddew taħt il-ħars tal-mistednin minn sala għall-oħra u waslu fis-Sancta Sanctorum fejn Ġużeppina u Napuljun kienu qishom Venere u Marte ixerrdu l-grazzi u l-favuri tagħhom. Ċambellan daqs ġolf, li iebes kollu frenez u galluni, resaq fuq Dolomieu u qallu xi ħaġa, imbagħad ħa lilu lis-Sinjura Bettina u laqqagħhom ma' żewġ dami ta' Ġużeppina. Dawk kollhom tlellix u kburija. Flew b'għajnejhom iż-żewġ mistednin. Donnhom biex jaraw sewwa kienx jistħoqqilhom jersqu lejn ix-xemx u l-qamar. Imbagħad għamlulhom sinjal biex joqorbu u ċambellan ieħor resaq żewġ passi 'l quddiem u b'leħen jinstema' qal. Iċ-ċittadin Deodat Tancrède de Gratté de Dolomieu u s-Sinjura Bettina Dorel minn Malta. Iċ-ċittadin Dolomieu ntlewha bil-qima kollha u baxxa rasu quddiem Ġużeppina, filwaqt li s-Sinjura Bettina għamlet reverenza bl-akbar qima u bl-isbaħ manjiera. Ġużeppina newlet idha lil Dolomieu u tatu l-merħba bih. Mbagħad hu resaq pass lejn il-ġenb u tenna t-tislima tiegħu quddiem Napuljun u, sakemm Ġużeppina ħadet b'idejn Bettina u qagħdet titkellem ftit magħha, Denomier għarraf lil Napuljun x'kienet ir-raġuni li waslet is-sinjura Maltija bil-għaġġla f'Pariġi. Din x'ġibha hawn lil din is-sinjura Maltija? Hm? Għandha xi aħbar dwar il-gżira ta' Malta? u l-mixja tiegħek hemmhekk. Bonaparte mhux biss kien ġenju għall-gwerra imma ukoll kien konoxxer tan-nisa sbieħ. Malli ra s-sinjura tal-baton Maltija, ħass bħal tferfira ta' hena u, wara dak li kien sama' fuqha minn Dolomieu, mett idejh it-tnejn biex ilqagħha bil-ħrara malli resqet quddiemu u mhux biss sellmilha, iżda għamlilha ħafna mistoqsijiet dwar il-ħidma tagħha u ta' sħabha f'Malta. Is-Sinjura Bettina għal dik il-laqgħa ħasset fawra ta' hena u ta' kburija titla' għal rasha. Il-kliem ta' dak il-bniedem ibażża d-dinja kien idaqq l-aktar ħlejju f'widnejha. Hi kienet mitlufa f'għaxqa kbira għaliex kienet turi l-ġibda li kellha lejn Franza u l-qima li kienet tħoss lejn dak l-aqwa iben li qatt kellha dik in-nazzjon u fuq kollox dak l-iben magħruf ta' Franza Kien jidher kuntent b'dik is-sinjura u b'dak li hi kienet qiegħda twettaq għal pajjiżu. Dik il-pampaluna Maltija ħasset ruħha fis-seba' sema ttir fuq il-ġwienaħ tal-hena u l-foħrija u stħajlet li nofs id-dinja kienet taħt riġlejha. Imma f'daqqa waħda nstema' bħal tgeġwix fis-sala u għajnejn il-mistednin inqalgħu minn fuq is-Sinjura Bettina u nxteħtu b'dewwa fuq tlieta min-nies li kienu daħlin mill-bieb. Is-Sinjura ħarset hi wkoll. U mal-ħarsa ħasset dehxa qawwija u ġisimha kesaħ. Kienet dieħla Marija Karolina, oħt Napuljun, imsieħba ma' żewġ kavallieri jgħaxxqu Sala. Fuq il-lemin kellha lil Ġwakkinu Murat, ġeneral erojku. Fuq ix-xellug, ċensu Barbara, avventurjier galanti! Maria Karolina daħlet hienja, imbissma u mferfxa qisha farfett. Marret fuq Ġużeppina u bisitha. Imbagħad, wara li tat tislima ħafifa lis-sinjura Maltija, daret fuq Napuljun. u telqet ilsienha tirrakuntalu x'kien għadda minn għaliha f'Milan u kif dak iż-żagħżugħ Malti ħelisha mill-briganti. Żiedet ukoll tgħidlu dwar il-ħeġġa u l-ħrara li dak il-qalbieni kellu lejn il-kapijiet ta' Franza, l-aktar lejn l-għażiż ħuha Napuljun. Napuljun kellu għożża kbira għal oħtu ż-żgħira Maria Karolina, li kienet thennilu qalbu bl-imġieba dejjem ferriħija, bil-kliem imgħaġġel u bi tbissima dejjem tilgħab fuq xufftejha. Mal-ewwel daqqa ta' għajn illi taha lil Ċensu, intebaħ, intebaħ illi dak iż-żagħżugħ kellu talent u ħila u rieda qawwija biex iwettaq ħwejjeġ kbar. Bnedmin bħal dak kienu għal qalb Napuljun u hu kien jaf kif jinqeda bihom, għalhekk hu minnufih qabad jitkellem miegħu bl-akbar ħerqa u mid-dehra kienu qegħdin jitħaddtu fuq xi ħaġa ta' reqqa għax bil-qajla 'l qajla Napuljun, Dolomieu u Barbara tqanqlu minn nofs is-sala u resqu lejn tieqa mitlufin f'diskursata serja. Is-Sinjura Bettina, filli kienet qiegħda tiddandan ma' ġenb Napuljun u filli sabet ruħha waħedha, instarmet, infuskat f'demmha u marret fil-ġenb mitlufa qalb il-mistednin l-oħra. Tat ħarsa jew tnejn minn taħt lejn Ċensu Barbara u kieku l-ħares tal-għira u mibegħda kien jagħmel id-deni, kieku dak iż-żagħżugħ kien jinstabad mejjet fl-art. Dik il-lejla, li kienet bidiet b'fewġa ta' riżq u hena għas-Sinjura Bettina, spiċċat b'kedda ta' mrar u niket għal dik il-mara ambizzjuża u wkoll għal Fransina, illi qalgħet mhux ftit ċanfir mingħand is-sinjura tagħha. Ah, xi ġrali, xi ġrali u xi ġrali kif waqqagħli wiċċi l-art dak ċenslu mal-mara wara dak kollu li għamilt miegħu! U kif Kif sehlu jasal hekk malajr f'Pariġi u jitħallat ma' Marja Karolina, aħt Napuljun innifsu? Sinjura, stabar, stabar, daqshekk ma ġara xejn. X'ma ġara xejn? X'ma ġara xejn, Fransina? Ma ġara xejn għalik, għaliex għalik kollox jgħaddi. Dan kollu ħtija tiegħi. Iva, kollu jien ġibtu, jien ġibtu b'idejja stess. Dak, dak kien fqigħ ta' ħabs u salvajtlu ġildu! Ma kienx waqt, le, ma kienx waqt illi ħlistu minn qigħ il-ħabs ta' Santa Elmu dak, jien, jien, jien stess naħdi, jien il-ħtija tal-għajb illi għaddejt minnu, x'waħda din, x'waħda din! Kif baxxieni quddiem Napuljun u quddiem dawk in-nies nobbli kollha! Stabal, Stabal, għaliex dawn il-kibet ma jgħoddux għalik? Isma' milli qed ngħidlek jien! U stabal, Sinjura! Ma kif? Kif tridni nistabar? Kif tridni nistabar? U ma' min? Ma' min, għidli? Miegħek? Miegħek? Int bqajt qisek waħda ċassata bħal waħda tistenna l-bajtra taqa' f'ħalqek! Jien, jien, sinjura, imma jien x'ridtni nagħmel? X'ridtni nagħmel? Bilkemm naf nitkellem bil-Franċiż, aħseb u ara! Mank tkixxiftli dwar il-mixja tiegħu fil-palazz! Stajt xejn tgħarrafni x'ħin kien wasal il-palazz ma' Maria Karolina? Int hemm kont? Għall-inqas kont inħejji ruħi għal dak li kien ġej ma' wiċċi! Kontra lanqas nara kif nilqa' ruħi. Mhux tani l-biki malli rajtu hemm ras mal-qass ma' Napuljun! Sinjura, stabar, stabar isma' minni. Ridt l-art tiblani, ridt l-art tiblani dak il-ħin! U nistħajjel li kien hemm min intebaħ bil-qrusa ta' wiċċi. Fejnha l-mera? Fejnha l-mera? Hemm ara, ħares lejn wiċċi fil-mera. Ara x'wiċċ għamilt! U le, sinjura, dak int qed taħseb hekk. Waħdi. Waħdi. Waħdi ma nistax nissokta nissielet ma' dawn l-għedewwa kollha u jaħsra, jaħasra kull ma qed nagħmel u għal Malta, għal art twelidi! Iva veru, imma ħa ngħidlek, sinjura, nistħajjel illi hu wkoll għandu l-istess għanijiet f'moħħu, le? X'jiġifieri? X'jiġifieri, Fransina? Jiġifieri għalik ma jfisser xejn illi Napuljun wera aktar ħerqa li jiltaqa' ma' Ċensu Barbara milli miegħi? Eħ? Ma jfisser xejn għalik, Fransina? Le, imma, imma, x'jiġifieri imma? X'jiġifieri imma, ċensina? Int ukoll se toħodha miegħi? Int ukoll dort kontrija, eh? Mur, mur minn quddiemi! Mur f'kamartek, ma rridx narak iżjed, mur, mur! Il-ħwejjeġ, sinjura, il-ħwejjeġ, ma tridnix? Ngħidlek, tneħħi l-ħwejjeġ minn fuqu. Issa neħħihom waħdi, issa neħħihom waħdi. Għandi l-qalb, mhux niżagħhom, mhux inneħħihom minn fuqi, imma nqattagħhom, inċarrathom minn fuqi. Xi ġrali u xi ġrali llejla, xi ġrali. Tagħmilx hekk, tgħidx hekk. Issa, issa ngħinek jien, ejja. Ejja stabar, ejja, ejja ħalli f'idejja, ejja ħalli ngħinek jiena tinża' ejja hekk. Bosta nies kienu ilhom iberrnu u jgħawru biex jiftħu t-triq minn Franza għal Malta, u f'dik il-lejla tal-festa fit-Tuileries, qalb il-ferħ u l-allegrija, Napuljun mett l-ewwel pass f'dik it-triq imwehra. Fil-jiem ta' wara, saru bosta laqgħat bejn membri tad-Direttorju, ġenerali, kapijiet u kospiraturi biex iħejju pjan kif jaħtfu 'l Malta minn idejn il-Kavallieri. Iċ-ċittadin Abo, illi kien mar Malta bil-moħbi biex jiġbor l-aħbarijiet, ma reġax lura lejn Pariġi għax kien waqa' priġunier tal-Ingliżi. Imma dawk il-kapijiet u kospiraturi kellhom tagħrif tajjeb mill-aġenti tagħhom f'Malta. Għall-ewwel is-Sinjura Bettina u Ċensu Barbara, it-tnejn kellhom sehem f'dawk il-laqgħat, għax huma setgħu jagħtu ħjiel ta' fejda dwar il-qagħda f'Malta. Imma wara ftit is-Sinjura Bettina Bdiet issib ruħha bħal imġenba, għalkemm l-oħrajn baqgħu jżegħlu biha u jistiednuha għal ballijiet u festi u jagħmlulha l-komplimenti kollha. Madanakollu, ċensu Barbara, kulma jmur, kien aktar jindiegħes ma' Napuljun u ma' dawk ta' madwaru. Dak iż-żagħżugħ ambizzjuż kellu ħabta jmur mal-kbarat u kien jaf jiddeffes biex jidħol u jsir ta' ġewwa fejn jaqbillu. Barra hekk, ix-xorti kienet laqgħatu ma' Marija Karolina, illi kellha setgħa kbira fuq ħuha Napuljun, u dik il-għaxqa ta' ġmiel ma ħabirkitx ftit biex tgħoll lil dak il-paladin Malti f'għajnejn dak il-ġeneral famuż. Ġwakkinu Murat, li kien bniedem faħħari, qalbieni u sinċier, ukoll inġibed lejn Ċensu Barbara u, billi f'kollox kien jaqbel mal-għażiża tiegħu, hu wkoll fenda kelmtejn f'ħinhom u f'waqthom b'risq iż-żagħżugħ Malti fuq hekk Ċens u Barbara sab ruħu milqugħ minn Napuljun, miġjub mill-ogħla kapijiet u mismugħ fil-laqgħat fejn kienet qiegħda tintiseġ ix-xibka għal Malta. Min-naħa l-oħra, is-Sinjura Bettina kienet tinfena f'demmha għax minkejja ta' kemm kien qabeż għaliha u faħħarha ċ-ċittadin Dolomieu, Hi baqgħet imwarrba u l-irjus tal-gvern qajla kienu jagħtu widen tagħha. Dik il-mara nobbli li kienet imdorrija tgħix fost it-tifħir u l-qadi ta' kulħadd, ma setgħatx iġġerraħha dik il-bruda. Hi kellha demm biżżejjed biex tinduna bil-ħarira li kien imexxi kontra tagħha Ċensu Barbara, dak il-bniedem li hi kienet ħelsitu minn qiegħ il-ħabs ta' Sant'Elmu, Dak iż-żmien hi kienet qabżet għalih għaliex kellha f'rasha li għad tinqeda bih biex jaqdiha fil-maniġġi tagħha. Imma meta għarfet li dak il-ħawwadi mhux biss ma qdiex iżda kien qiegħed iħabrek biex iwarrab għajnejn Napuljun minn fuqha u jaqlibhom għal fuqu, dik is-sinjura ambizzjuża xtaqet teqirdu mid-dinja. Imma x'setgħet tagħmel hi meta dak id-Deffusi kien imħares mis-setgħa ta' Napuljun u niesu? Min-naħa tiegħu, dak l-intriganti kien jaf, kien jaf illi Sinjura Bettina ma kinitx ser tħalli għonqha taħt man-nar għalih, li kien minn għaliha kienet tirrovinah jew teqirdu, u seta' jobsor illi sakemm dik is-sirena ddum f'Pariġi, tibqa' taħmi minn taħt biex itelliflu xortih u ġġibu fix-xejn. Għalhekk hu ħaseb u ra li jkun aħjar għalih jekk jeħles minn dik ix-xewka u jbegħda minn Pariġi. U bis-saħħa tal-ħbieb tiegħu Marja Karolina u Ġwakkinu wasal għat-tir ta' moħħu. Ftit jiem wara li Sinjura Bettina waslilha messaġġ li l-Ministru tal-Iraq xtaq ikellimha. Charlie Maurice de Talleyrand Périgot, bniedem għaref u setgħan, kien konsillier fidil ta' Napuljun, li mbagħad għamlu Ministru tal-Imperu. Is-sinjura ħasbet li dak il-kbir kien bagħat għaliha biex ikellimha dwar il-kwistjoni ta' Malta, u ferħet mhux ftit għax dehrilha li kienu ġew bżonnha. Marret bla telf ta' żmien f'Saint-Lô fejn laqgħuha bil-qima u bla ma ħallewha tistenna fl-antikamra, daħluha minnufih fl-Offiċċju tal-Ministru ta' Lejra. Dan qam minn wara l-iskrivanija fejn kien qiegħed jikteb u mar jilqagħha b'idejh it-tnejn. Ġibed siġġu tal-ġilda ħdejn l-iskrivanija u stedinha toqgħod fuqu. Imbagħad Bi tbissima fuq xufftejh, qalilha. Sinjura Bettina, aħna fid-dmir li nibqgħu nafulek għal kull m'għamilt għalina fi f'dik il-gżira ta' Malta. Ix-xewqa tiegħi hi Il-Liħutin Maltin jeħilsu mill-madmadin li jinsabu fih u jisseddqu fil-ħelsien illi taf ixxerred il-ħakma Franċiża. Il-ħakma Franċiża timxi wara l-armata Franċiża, hm? U dik l-armata tmur fejn joħodha Bonaparti. Qalet is-Sinjura Bettina bil-ħeġġa. Ix-xewqa ta' dak il-ġeneral hi li jiftaħ it-triq għall-ħelsien bla ċarċieħ ta' demm u għalhekk aħna nagħmlu minn kollox biex inlestulu t-triq ħalli fejn imur il-poplu jilqgħu bħala ħabib u ħellies mhux bħala għadu. Qal il-Ministru filwaqt li tafa' ħarsa li tfisser fuq is-Sinjura Maltija. Din uriet li fehmet għalkemm ma qalitx kelma. Aħna nafu, nafu bil-ħidma li qiegħda ssir f'Malta biex meta jasal il-waqt il-poplu jerfa' rasu u jmidd idejh biex jikseb il-ħelsien, Napoleon innifsu qiegħed jaħseb f'dik il-gżira u hu jaf, jaf iqis jiswew il-ħbieb li għandu hemm. Għall-isem ta' Napoleon, is-Sinjura Bettina mliet sidierha bin-nifs u dawl ta' hena deher jiddi fi ħbub għajnejha. Mela dak il-ġenju tal-għaġeb kien qiegħed jgħodda mal-ħbieb tiegħu. Napuljun għandu f'Malta ħbieb li jaqbżu fin-nar għalih. Qalet dik il-partitarja b'entużjażmu kbir. U inti waħda minnhom. Żied jgħid il-Ministru b'leħen ta' wieħed li jaf x'qiegħed jgħid. Bħali hemm oħrajn. Issoktat tgħid is-sinjura filwaqt li qalbet għajnejha f'ħarsa sfieqa u bexxqet fommha fi tbissima ħelwa, donnha biex tħajjar lill-ieħor jistqarr li bħalha ma kien hemm ħadd. Għal-lum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu. Is-sliem.
Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.